Хәерле көннәр, безнең интервьюлар дәвам итә. Ашуланмагыз инде теге әзәр тоткарланды. Мин булды проблемалар. Мин инде бер икене төшерек бер ике кешене төшерер өчен профессиональный операторлар чакырган идем. О операторлар килмәде. Шуның өчен сезгә тукталды. Ну, шулай да бүген безнең герой, көчле герой, эшмәкәр. Аны күбегез беләбез инде, исеме беленчә түгел, Динар дип түгел, ә Азимут дип. Без бүген шуның ягына барабыз, кибетен карыйбыз, безне икенче төрле төшерергә тырышабыз һәм киттек.

Без килеп җиттек, хә керәбез, ревизоры кебек. Динар бик белми әле без киләсен, хәзер киләсен инде. Хәзер без керәбез дә Динарны хәзер расплохта тотабыз хәзер. Әйдәле. Сразу әйдәк керәле. Анда Динар танышыгыз. Шуның белән безнең герой бүгенге сәлә. Ничек хәлләр? Сине болай резко керсен дип уйламаган идем. Юк инде, шулай кирәк. Әй, нәрсәдән башладың? Каян килдең шушындый бизнес башларга? Нишләп спорт именно әйтеп китә, сөйләп китә.

Ә мин аның теге подводный каменьнәрен белмәсәм дә бизнесның, мин аңлыйм, то, что наемный работник булып эшләү, ул күпкә уңайлырак, анда борчулар юк и так далее, и так далее, и миңа ошый ул эш. Э, мин күп кешегә шаккатайм, мин әйтәм, бөтен кеше начальник булса, бөтен кеше үзенең бизнесын ачып бетерсә, әйтәм, кем эшләр? Ул бит бизнесның э, күп тотынагы эшләүче кешеләр. Эшләүче кешеләрең юк икән синең, синең ул бизнес түгел, ул самозанятый гына буласың инде син, соответственно. И э, күп эштә проблемалар бит инде. Менә хәзер син сразу э, менә син хәзер рекламада эшләдең дисең. Рекламадан нәрсә спорт именно? Син нәрсә бик спортсменме? Менә э, ансын Даниловны сөйләп китәм. Э, рекламный нәрсәдән чыгып киттем мин. Шул акча белән мәсьәлә килеп чыкты да инде. Э, э, кешегә бит инде ул акча җитми или акчаны түләми башлыйлар. Шуннан соң кеше тарала башлый, китә башлый. Спорт э, мин үзем сәбиттә йөрим гомер гомергә. Кыш көне дә йөрим. Күп кеше, менә, допустим, мине күргән булсагыз, кыш көне сәбиттә йөргәндә берничә ел элек, күп кеше йөри сәбиттә. Ә, берничә ел элек ул нонсенс иде, карап балалар име, аны җүләр мала икән бу дип. Миңа даже теге Өстәрәк утыручы кешеләр әйтте, син бит малай шулай түгел, бу әйттереп йөрергә. Нормальный костюмчылар киеп йөр инде, кышкына әйттерсәк терминнәр. Мәйтәм миңа ошый, миңа нравится. Спортка кирип киттем мин шул велосипед аркасында. Велосипед прокаты булдырасы килде, обслуживание, ремонт, чөнки Сабадан ди нәрсәләр юк. Бүтән районнардан да киләләр хәзер ремонтка нәрсәгә. Шуннан әкренләп әкренләп спорт, белмим, мин үзем Сиха концепцияне төзедең. Хәзер син беренче уй э, эштән киттең, хәзер сиңа беренче Задача синең урын табырга, андарасын спорт мә бу ничек башланды? Каян таптың бу офисны? Каян таптың бу спорт нәрсәне? Мә ничек син аны утыр интернетта укыдыңмы или бер кеше ярдәм иттеме сиңа? Ничек башланды или или сиңа бер син артыңда бер абзыең бардыр, кешең бардыр, шул төртеп торадыр сиңа теге бөтен нәрсә алып килеп биргәндер. Һәм мин аңа һәм мин аңа акча биреп торам, аксаен, чтобы мин әйен итсен өчен. Күп шулай күп шулай или надо э, ничек ачтың, ничек кибетеңе, анда головага биреп барасың акча менә шундый нәрсәләр. Э. Аларны теге, ну, кеше халык, кеше халык телендә йөри, мәйтәм, ну, аңлата мин кешеләргә, мәйтәм, ул әкият әлкедән калган мәйтәм. Ничек мәйтәм, главаның миңа катнашы булсын инде, мин кызыска э. мәйтәм. Э. Ну, менә күп кеше Сабада шулай уйлый, ул заблуждение бит, халык телендә китә дә, и, әй, әй, шулай икән, шулай икән, 50% надо отстегивать, ла-ла-ла. Ул минем өчен нонсенс иде. Э, ну, может, бар, бай туганың барды сен, теге, әтиң байдыр, әниң байдыр, бәлки. Э, башлаганда мин э, хаман хәтерлим универсиадада эшләдем кубок конфедерации столовыйда эшләдем шунда булган акчаларны җыйдым да матаемны саттым жылый жылый минем ул вакытта әни дә биреп торды әзрәк ул вакытта җыелган минем 300 мең акча 300 мең акча ул минем өчен ничектер күп шикелле инде ул вакытта хәзер э, аңлыйм мин ул акча юк икәнен Ул теге әзрәк эшләп киткәч, селкенә башлагач, акча җитми икән аңлыйсың. Бу помещениены таптым, потому что паркка якын. Паркны беләсез бит инде, ул э, Сабада андый парк булу бу әкият. Шуңа күрә паркка якынрак булсын дип, шушы помещениены таптым монда төшеп утырдым минем бер әйбер юк мондый киемнәр мондый ассортимент мондый бер нәрсә юк мин менә бу өстәлем бар иде сентябрьдә ясап куйган гаражда үзең ясадыңмы үзем ясадым монда ясалган әйберләр күп әле аны чыгарып аттык инде шушында утырдым да име шундый курку булды миндә мин үлә яздым менә ул куркуны үзем генә беләм Утырдым да берничә көн йокламадым, и ничектер, теге бизнес молодослар да сөйлиләр бит, ә, меня переключило дип, Әйе. переклинило дип. Шул моменттан ничектер менә әкренләп әкренләп, ярай динар, обратного хода нет, тем более мин бюджеттан акча алган идем теге для начальной предпринимательской көне. Ал нәрсә ул? Ат- Бюджеттан нинди акча алдың? Әгәр дә син үзеңнең эшеңе башларга телисең икән, ипашник шикелле барасың соцзащитага, анда э, э, сөйләшәсең кызлар егетләр белән, директор Данис Ракипович, э, үзеңнең бизнес планыңны төзеп керәсең Шунда син одобрять итәләр икән, сиңа акча бирәләр, ул, ул безвозмездный әйбер, и шул акчаны син бизнесыңа куллана аласың. Аның бөтен отчетларын әйберләрен тапшырып барасың инде. Ул ничә сум? Э, мин алганда 120 мең тирәсе. Ага. Ул бик булышты ул вакытта шундый булышты ул акчалар. Әйе. Но эффекты бар, хөкүмәтнең ярдәме әзер эффект биргән инде алайса, әйеме? Поддержка ә инде ул бит бәрә толчок, э, допустим, бәләкәй генә точкаңа ачтың да. Мин шешкәнем, ә хайран кеше алган дип сабада, хайран кешеләр алган дип. Ул элек э, ничек барайы, элек теге хөкүмәт уйлап бетермәгән яның позициясен. Аллар иде. ипоны ачалар, ипоны ябалар, акча кесәдә кала. Ул күп кешенең шулай. Юк, ул юк, ул аның буенча суд итә торсын, бизнес онлайн ә... төн яза, аларны хәзер башлады, проверкалар диләр. Но анда җиңел килгән акча шулай җиңел итә дә инде, ул бит инде эшләргә алар бит инде. Аннан барыбер әле ул бит аннан налог түлисең син, нитәсең, хөкүмәткә барып файда бит, безгә файда.

Бассейн кайберләр вообще вак дияк менә. Бу ничәнче ел инде? 2017. А, Кстати, Күптән түгел инде. әйе, эшли башлаганга ике генә ел әле безнең. Әле без һаман үсәбез дә үсәбез әкренге. Йо, барыбер дә инде. Аннан беренче сатып алушы, ә, беренче покупательнең исеңдәме? Менә Кем ул? Кем керде, кем сатып алды, беренче акча кем бирде сиңа? Беренче покупательга килгәндә мин ачылганчы уже кайткан э, комбинезон курткалар нәрсәләр минем дус егет алды үзенә аслы өсле куртка иң беренче покупатель хаман хәтерлим аны ә официальный покупатель алды аяк кием алдылар бит Женя Әйе. Женя дигән егет и- хәтерлим инде, менә бүгенге Собада дә. ничә инде? Собада Э, җәйдәк. Икшермә, икшермәдә Женялар бар чыгып. Э, И без аңа бүләк тә бирдек, Инстаграмда бар ул безнең анда Шулай, а? карарга була, кайчан ачылган, кайчан безнең тормыш юлын шунда Инстаграмда күзәтеп була инде. Все, все, Менә һәм бүгенгедәй хәтерлим, калтырый-калтырый ишекләрне ачып, безнең монда кофелар, печеньелар.

Хәзер дә шул инде ул акчага килеп төртелә. Акча юк, акча юк, акча бөтен. Оборотка юк инде. Әйе, әйе. Аннары икенче проблема булды эш башлаганда ул менә торговый сферада эшләгән кешеләргә ул поставщик табу нормальный. Анда, чтобы ул киемнәрнең, допустим, оборудованиеларын, чаңгыларын гарантиялары булсын, ул оптовый әйбәт бәядән булсын. Монда бит инде без э, кыйбат бәядән алып кайтып, кыйбат бәядән сату ул дөрес эш түгел хәзер, потому что Бу дөньяда кеше бәяне сравнивать итәргә тиеш. Мин кешеләргә гел әйтәм, бәяне карыйсыз, киемнәргә, әйберләргә сравнивать итегез обязательно интернетка кереп. Потому что без э, стараемся предлагать нәкъ шундый качествода, нәкъ шундый фирменный, фирменный әйберләрне э, интернеттагы почти иң арзан бәядән. э, проблема шул поставщиклар белән булды алар сине берсе алдаламадымы менә мәсәлән бер поставщикка акча күчердең да ул сине тфү тфү менә андый нәрсәләр булганы юк ике ел буе уже менә башланганнан бирле поставщиклар белән эшлибез ике елдан артык э, андый әйберләр бар һәм икенче давай бер өч өч проблема синең беренче поставщиклар белән икенчесе акча поставщиклар икенчесе бу сферада эшләмәгән Ә, аңламасын. Мин бу бу сфераны бөтенләй аңламыйм. Бу э, сату эшләре минем бу булырга тиеш прокат, обслуживание шундыйрак кеше белән эшли торган әйбер. Сату өчен мин бөтенләй бум-бум. Китаплар укып, конференцияләр карап, YouTube-та э, бизнес молодецның нәрсәләрен аны кайбер теге Алар шарлатаннар әйе сүздә ягымы бизнесменнар. Алтын да соң Россия сәбәбе. Аларның менә теге тенденцияләре сату буенча нәрсәләр алар э, бик булышты миңа. Да, э, и анда сон э, сине беләм инде бер юлы җыенда син әйттең кассовый аппарат белән дә синең проблема булды анысы нәрсә хөкүмәт син регистрацияң белән ни белән син ничек зарегистрирован хәзер э, синең нәрсәләр булды аның буенча менә минем бер проблема бар именно үземнән э, теге менә монда баш миендә инде у проблема мин күп проблеманы мелкий проблемаларны именно зурлап шундый ой борчылып ятып төнлә йокларга ятасың борчылып ятасың нишлисе болар нишлисе болар дип ул вообще проблема булмаган икән ул ну в итоге булыштылар миңа икенче көнгә үк анда э, казаннан шалтыраталар сезнең проблемалар нишләп сезнең налоговый эшләр мин бу бу э, ну, ачык җибәрмә безнең районда бөтен эшмәкәрләрне җыя торган бер көн бар э, и шул бер көнендә анда инде безнең район главасы да бөтен теге бөтен связь шунда и анда динар торып басты инде кассовый аппарат белән проблема диде мына проблемасы булган ул анда торды яңа аны сразу решили вопрос мына мына бул главный вопрос шунда решать итеп була бит понимаешь аны помогать шуның өчен ул җыелымнар ясалган да бит куркып утыру түгел аны сорадың все булыштылар мәсәлән э, анда Минем дә кайсы чакта тыр басып берәр нәрсә сорыйсы килә, теге курку бар. Белмәгән, белмәгән нәрсәләр күп. Белмәгән нәрсәләрне

Э, ол тоже менә определенный стадия теге э, бюджет буенча ике ике кеше эшлисез э, мин эшлим һәм альберт эшли ул бүген ялда мин үзем эштә бүген анда китә инде уже налоговый отчетностьлар отчислениялар пенсионныйлар зарплаталар анда булышалар определенный фирмага обращаться итәбез инде бухгалтерский учет аутсорсинг Ну, шулай кирәк тә инде, мин дә хаман авырсыз син тавыдан. Менә карале, э, менә син әле яңа кибеттә әйттең инде, теге бизнес молодость дип, ни дип. Э, син ул менә инфобизнеска ничек карыйсың? Мәсәлән, син анда нинди отношениеларга йөрдеңме син менә шул бизнес башлар өчен или видеоларга караңмы? Хал бик популярный тема. Мин бүген әле үземнең Инстаграмга бер пост куйган идем. Э, шуның турында инде. Анда хәбик каты комментарийлар китте, буенча кем

просто кешедән акча суыру гына а син үзең кулландыңмы менә булдыңмы берәндә обучениеда укуда беракая нәрсәгә дә булса шушы информациягә син акча түләдеңме беркайчан булса да акча түләгәнем юк мин үзем ничек уйлыймын допустим өйдә берәр эш эшлисе бар икән мин ул эшне белмим икән то же самое эштә берәр эш эшлисе булмый икән бар икән мин аны белмим ничек икәнен керәм ютубка ютубта бөтен нәрсә бар анда шул ук менә автосервис Ста эшләүче егетләр. Керәләр ютубка, ничек кая сүтәсе, бөтен нәрсәсе открытый доступ. Аның өчен акча түләп, әллә кайларда укып йөрисе юк. Ярый менә шундый бесплатный ресурслар бар. Күп информацияне ютубтан алып и плюс э, бик күп китаплар язылган бит инде именно менә минем отрасльдә ул продажа, обслуживание и так далее. Аның турында э, китапларны часто укырга тырышам. Продажалар, маркетинг буенча постоянно укыйм китапларны. сен күбрәк инде теге э, анда карыйсың ничек система продаж инде нәрсә внедрил менә видеодан карап сен инстаграм э, алып баруны нитүне менә сен кем инстаграмны алып бара инстаграмны үзем алып барам ул элек бик кызыгы инстаграм хәзерге вакытта нишләптер э, эшләр күбрәкме соң инстаграмны алып барырга теге кызыклы иттереп алып барырга вакыт җитеп бетми дип уйлыйммы или приоритетлар скорее всего приоритетлар үзгәргәндер инстаграмны алып бару буенча Мин күбрәк куя монда более полезный видеолар. Ә элек куя именно да смешной, шуточный. Ә син хәзер бу вакытта канал продажны караса ха, син ә, син кемнәр? Син розница инде, теге кибеткә килеп алучы. Опыт бармы син? Оптовый сатасың берәнсә? Син ничек канал продаж ничек бүленгән синең хәзер? Син идеальный покупателең кем ул менә хәзер вакытта? Идеальный покупатель ул аны бөтен продавец әйтә ала, идеальный конкретный покупатель ул постоянный покупатель допустим мин э, әйдә безнең компания дип сөйләшәм инде азимутныйга безнең компания нәрсәгә э, упор ясый ул клиентка караш допустим шәһәр җирендә керәсең мә бир акчаңны бар чыгып кит все булды әйдә әйдә анда поток бит инде анда любой чүп чар сатып була син анда алда алый алалар ә монда бәләкәй генә сабада алайтырып эшләп булмый алайтырып күп эшләсәң сине күтеңә тиеп сабадан куып чыгаралар и синең покупательләрен дә булмый синең покупательгә карашың нормальный кешечә карамыйсың икән син аларга э, аларның күзлегеннән синең сатуларың булмый дип уйлыйм мин ну син сатып алучың кем ул нинди класс ул укытучымы ул кем ул менә яны э, рәвешен күз алдына китерәсең ул постоянно покупатель но ул нинди хатын кызмы ул ир атмы ул кем син менә образ клиентың ул в идеале ул гаилә ул балалар да Ул әти-әниләрдә ул средний слой дип алыйк инде кешене, чөнки кайбер кешеләрнең бездә в основном кибеттә низкий ценовой сегмент түгел, а средний ценовой сегмент. Ул получается уртача бәя, качество и гарантия и так далее. Арзанрак бәягә кызыгучы кешеләр алып барып алалар инде анда. Вьетнам базарыннан да шундыйрак анда Бит гарантия да юк, бәя дә арзанрак, чыннан да арзанрак компанияләрне алып була. Ә безнең э, тенденция инде ул средний ценовой политикада. Шул ук покупательләрдә, в основном Сабада бит инде авыр хәлле гаиләләр бик әз. В основном бөтенесе акчалы, бөтен кеше эштә, эшле, ә эшләгән кешедә акча бар инде ул. Шуңа күрә Саба халкына Саба гаиләсенә дип әйтик инде үзенең э, направление. Ну, синең һәрге вакытта ә, Сабада конкурентларың бармы соң? Сабада конкурентлар, ул турда уйлый башласаң, әзрәк курка да башлыйсың, әйме, минем куркаклык та бар әзрәк. Конкурентлар бар, алар күп дисәң дә була. Допустим, велосипедлар буенча, велосипедлар әллә кайсы җирләрдә сатыла анда, шул ук Хайтек, Ильфани, Базар кибетләре, Күп инде алар. Аларны теге качырып ятып булмый, аларда сатылмый, аларда сатыла, аларда бар. Кеше анда да бара, безгә дә бара, төрле кеше була инде. Шул ук чаңгыларны алсак, Хайтек, Ильфани тоже берничә җирдә бар Сабада. Э, һәм э, бер әйберне аңладым мин. Э, күп конкурентлар уйный бәя белән, ә күп конкурентлар уйный, допустим, сервис белән инде. Без күбрәк бәяне төшерергә тырышмыйбыз, ә сервисны улучшить кичерергә тырышабыз. Бәя төшереп, э, менә без быел алып куйдык, э, безнең өчен күп акча ул, 40 меңгә алып куйдык коньки кайрый торган станок, Сабада юк ул. Без бәяне иң арзан бәядән сатып, үзебезгә генә кесәгә генә акча эшләп, алайтып бизнесны развивать итеп булмый, минем уйлавымча. Бәяне тот син средний ценовой сегментта, но синең клиентка отношениең икенче булсын, әйбәт булсын, син аңа бүләкләр ясый ал, син сервисын улучшай итте ул. Ә бәя төшереп, Сабада күпләр бәя төшереп уйный, ул дөрес политика дип уйламыйм мин. Теге бер кеше әйтмешче, өч тозга җибәрде сатан. Әйе. Үз бәясенә сатырга өйрәнергә кирәк. Аңладым. Ә, менә хәзер безнең бит инде әле күптән түгел генә Алмаз булды. Ленин безнең Саба эшмәкәре. Алмаз Валиуллин булды. Ана хәзер бизнес э, бизнес класста гына очып йөри бер көнне инстаграмнан күргән идем хәзер инде безнең азатны төшердек э, тоже валилин ул э, ана хәзер уже үзенең спорт залын ачты миңа инде бер көнне уйлап утырам кызык булыр иде аларны бер ун елдан соң тагын бер пилисне әйткәнчә төшерегән алар ничек менә шушы видео һәм ун елдан соң алар ничек үзгәргәннәр менә Сиңа килгәндә, менә син 10 елдан Динар кем ул? Нинди итеп күрәсең? Бармы шундый берәр нинди үзеңдә күрәтер, менә образ бармы? Син 10 елдан нинди буласың? Кая буласың? Кая үсәсең? Азимут нинди була? Син нинди буласың? Үзеңә күрешең. Менә ул э, әйберне сорыйлар бит инде басыннан эшкә кергәндә теге эшкә киләсең син собеседованиега. Кем ты себя видишь через 5 лет в этой компании дип. Э. Мин ул темага ничектер менә салкын карыйм дип әйтәм соң, чөнки Син иртәгә нәрсә буласын белмисең. И э, минем э, тенденция нинди? Син максимум эшлә, Ну, бары да хыялланып алыйк, менә син кем? Син йөрисең Мерседеста, син самолетта очасың, синең азимут уже бер 100 компания, там, 100 кибет, ну, барыбер да образы, менә син башыңа беренче нәрсә килә? нишләптер бер кайчан да кызыкмадым мин менә шундый масштабный сеть нитәргә ул может зуррак үскәч буладыр ул андый әйберләр но минем юк минем күбрәк упор менә бер точкага мен, миннән сорыйлар инде нишләп кукмарада ачмыйсың нишләп нидә ачмыйсың акча булса ачыр идең да әдерне аны белмим анысын андый дәрәҗәгә барып җитмәдем ә, планнар допустим э, Зуррак кибет, зуррак ассортимент, зуррак хезмәт күрсәтү менә э, комплексы дип әйтик соң инде. Шуңа ясыйм мин упорны в основном. Машиналар анда кыйбатлы, әйберләр, юк, анда әйбергә кызыкмыйм. Минем э, О, башта кызыкмыйсың инде. Юк. Э, аннан да түгел. Аның кыйбатлы машиналар анда любой кеше йөри ала. Анда түлисе генә бар, конечно. Мин үземне 5 елдан, 5-10 елдан точно представляю велосипедта. Кыш көне дә, җәй көне дә. Ну, Менә менә ансы 100%. ну ярар, бер 10 елдан тагын видео төшерербез, Алла бирсә карарбыз. Әле артына йөрисең булмаса, ярый, динар, дин- динар бирегез инде, пожалуйста, теге юлы исегездәме, минем бу. Менә э, ул нәрсәдән, кстати, э, миңа нәрсә ошамый, күп кеше үзенең э, каян чыкканын оныта. Бизнес Ка акча каян килгәнен оныта. Кешегә карашны үзгәртмәскә кирәк, минемчә. Э, Аңламадым, тагын бер тапкыр. Менә ничек, допустим, син әйттең бит әле генә, типа минем борынчы өләшәк, типа э. крутой машиналарда. Э. Алай итеп йөреп була инде сүздә юк. Но ул дөрес подход түгел. Чөнки синең ул машинаң, синең бөтен бизнесың ул в итоге барып тоташа кешенең, обычный кешенең кесәсенә. Если обычный кеше, допустим, работник Син, мин килеп продуктовый кибеттән әйбер алмыйсың икән, ул продуктовый кибетнең хуҗасы обанкротится. Шуңа күрә син э, клиентны күрергә тиеш монда ним белән ул сиңа синең өчен святой кеше булырга тиеш. Мин э, кешегә карашымны теге э, а вдруг чыннан да баеп китермен, аннан гына үзгәртмәсмен дип уйлыйм. Карарбыз инде. Япчак. Әйтә саба әйнәп кайтык. Саба безнең син сабада тудың бит инде. Син чын саба малай, син бит бер авылдан күченмәгән бит, син сабада туганмын. Мин Казанда тудым. Ха, син Казанда тудың, но Ну, сабаныкы мин, мин теге тудым да кайттым да. Аха. Син сабада яшисең. Сабада яшисең. Плюслар, минуслар сабада яшәүнең. яшь чакта Сабада яшәүнең плюслары вообще юк. Эс. Яшь чак әйдә э, э, категориясе әйтелде. Яшь чакларны алыйк инде, допустим, юк, менә әйдә башлык балачактан. Балачакта Сабада яшәү вообще идеально. Шундый. Урамда балалар, уйныйсың комлыкта, таушуасың, тадысызы, э, әти-әниләрең белән барасың. Елкага төшәсең анда рәхәт. Хәзерге балаларга тем более, потому что аларга бас бассейн кружоклар кружоклар безнең вакытта да бар инде бассейннар вообще шундый күп э, возможность и ул бушка бит инде в основном китик мәктәп мәктәп яшьләренә мәктәптә 50 на 50 дип алырым плюс минус э, мәктәптән чыккач уже студент торак вакытта собаның минуслары күбрәк чем плюска потому что э, яшь чакта студент вакытта хочется движухи, шәһәр, ә монда сабага кайтасың, ике-өч машина үтеп китә урамнан көн буена, тынычлык шундый, э, драйв юк. Ә уже менә үсә төшкәч, допустим, син монда эшлисең, кайтып эшли башладың, син төпләнәсең, э, уже плюслары күбәя сабада. Не, не обязательно сабада яшәүнең, ул битеге э, э, ничек әйтим, за, за, за городом яшәүнең плюслары, допустим, допустим, күбрәк. Шул ук гаилә, өй, балалар и так далее. Ну, күп кеше бит инде шәһәргә үрелә, шәһәргә күченә сәйдә, шәһәрдә яшәү, армиягә күп ну, үземә генә сорап ничә айым авылда ничә казанга күчмисең ничә мәскәүгә күчмисең ничә америкага күчмисең ну шулай да саба нәрсә беләндер шулай бәйләп куйды и ну беренчедән дөрес әйтәсең бұл баланы тәрбияләү буенча мин мәктәптә садикта да мәктәптә укыйтам баланы полностью бер 80 70 процент вакытын минем администрация итә теге садикка бара садиктан алып бара ледовыйга йөзергә алып бара бадминтонга алып бара алып кайта кич белән балаңны барып кына аласы бит инде син бөтен кружокларга җәли андыйдан әйбәт инде да но чынлап та инде теге уже Барга безнең ночной клублар юк, кинотеатрлар юк. Но шулай да кинотеатр Сабада булса, без Казанга йөри башлыйбыз инде. Рәнг юк кыз. Али утырткан рәнг. А? Али утырткан. Я. Ул э ничек аңлатыйм? Казанга расыннан агыла э, яшьләр э, достойный эш таба алмыйлар беренчедән монысыймы икенчедән шул ук движуха өченчедән казанда бит инде хезмәт хаклары күбрәк ну яшь булганда аны аңламыйсың аңламыйсың то что синең хезмәт хакың күп хезмәт хакың күп но синең арында расходларың да күп мин әйтмәсәм именно хәзер мин үзем эшмәкәр буларак мин дә кешеләр эшләр ну эшлиләр бит инде мин казанда дуслар белән сөйләшәм ну ничә сум түлисең хезмәт безнең сабада хезмәт Эз дип әйтмәсен, Казан белән бер тирәгә барабыз бусда. Эшләгән кешегә шулай. Әй, ансы шулай. Син специалист буласың икән, мин менә үзем дә эшли торган Альбертка да әйтәм, мәйтәм, специалист бул. Син, мәйтәм, иң яхшысы булырга тиеш. Иң яхшысы булганда, мәйтәм, сине менә болай атарбу. Син, мәйтәм, миндә шундый әйбәтләп эшләсәң, конкурент килә дә, мәйтәм, синең эшләгәнеңне күрә дә, әйдә, кил миңа, мин сиңа менә шуның кадәр акча түләячәкмен, сиңа шундый условияләр куячакмын. Һәм ул э, э, миннән китә икән, ул прав була, потому что ул специалист, а ул э, анда кемдер нуждается менә. Һәм ул аңа күбрәк акча түли ала. Ну, син бик озак эзләдең инде, да, кеше. Мин сине помню, син бер бер еллап эзләдең булай, да, теге объявление дә биреп карадың, былай итеп тә карадың, кызык итеп тә видео ясап карадың. Син аны озак эзләдең бай. Мин бик Щепетильный кеше име ул, допустим, анда э, галуш белән итек сатасы булса, анда любой кеше бар ди. Әйе. Ә монда сәпит ремонтлыйсы, чаңгы майлыйсы, коньки кайрыйсы, кеше белән эшлисе, э, анда кирәк менә янып торган универсал. Э, Ул миңа ошаган кеше булырга тиеш. Әйе. Но э, андый кешене табу кыен икән. Шундый кыен икән, менә әйе, бер еллап эзләгәнмендер мин. Миңа бер егет килеп стажироваться итеп кенә китте. Ул ничә ай? Бер ай. Бер ай эшләде ул миндә. Аның үзенең проблемалары килеп чыкты да, ул миннән китте. Аннары бер ике ай үзем генә эшләгәнмендер мин. Кеше эзләдем, кеше табуы ничек? Халык әйтә, эш юк ди, ә предпринимательләр Эшләргә кеше юк ди. Менә э. шундый дилеммага килеп э, бәреле булды. Ул аны тотып карамыйча үзең аңламыйсың икән нәрсә икән кеше эзләп табуны. Әйдә хәзер э, менә син эш башлаганны искә төшерәбез дә. Хәзер син офисың бар. Теге эш башланды, эш китте. Хәзер син товарны алып кайтасың, сатасың, син Инстаграмны киләдең, эшләдең. Хәзер син бит инде шушының турында хыялланган идең, ты рекламный, ә, каядыр рекламный агентствода эшләгән вакытта, яме. Хәзер синең Йо, йо, тормыш йо. карашты. Рекламный агентствода мин аның турында хыяллама. Мин универсиадада, әй, Кубок конфедерацияда, столовойда эшләгәндә, тавык тураганда, минем аның турында пост та бар әле. Тавык тураганда, шуның турында хыялланып итәем. 300 кеше ашатаем, ул тавыкны турап, турый, турый, кәтлит ясый, ясый. Уф, хыялланаем аның турында. Тавык, тавык, нәрсә тавык туран Син пешерегә. Син пешерә беләсең бит. Мин бит повар, только без диплома. Шигендә. Син шикне аңламадым. Син Мин столовойларда эшләдем, университетта эшләдем, Кубок конфедерациядә эшләдем. Чемпионат мирага чакырганнар эшләргә, но мин анда, э, к сожалению, азимутта инде эшне ташлап алай иттереп китә алмадым. Ә, ә син өйдә дә үзең генә пешерәсең. Э, Юк, хә, хә, хатын бар минем, кстати, ул бик тәмле пешерә, хә, пешергән йолдызының бик редко. футболга укып спортсмен булдым анда дип әйтәм а хәзер э, шул вакытта бит син күз алдына киттең син кибетең бар эшли а хәзер бит инде син э, все булды менә син все булды бит инде шул тавык тураган вакытта хыялың тормышка ашты икенче стадия икенче этап нәрсә эшлисең хәзер икенче направление нәрсә син хәзер икенче беренче левел теге беренче

вакытны ала. Син рәтләмәсәң, бер кеше рәтләмәскә может. Аңлыйсың булса. Аренда алда син вообще теге савала. Я ничә бик итмәдең теге. Хай-тек зданиесе да азимут булсын дип. Зурга. Кстати, кстати, мин Булат белән шалтыраткан идем бер көн, әй, бер бер көн дидем инде. Бер юлы миңа зураерга кирәк булды да инде башка нендер идея сукты да, Булатка шалтыратам. Икенче этажны алмакчы булам тойрый. Нәрсә белән занимаешься? ди. Мин әйтәм, спорт товарларны сезләр, ну, мин үзем дә спорт товарлары белән занимаемся, занимаюсь инде ди. Ну, главное, чтобы наши позиции не пересекались ди. Я мин уйлыйм бит, без анда да сәбитләр бар, миндә дә, чоңгылар анда да, миндә дә. И бүтән сөйләшмәдек без аның белән. Ул мине аңлагандыр инде кем икәнен бер. Ну, хәзер анда керде мир игрушек яртысын алдылар аңа. Ну, алар алар бик Казанда бик каты развиваться итәләр бу әйтә. Кыйммәтле брендовый. Бик көчле. көчле. Мин карап торам күбрәк. Теге Әй, кызык. Ну, барыбер дә сабага чыккан бизнесменнарны теге эшләүләре үземә кызык. Ярат, хәзер ә, син алайса зураю, зур здание, шусы икенче. Ә, монда инде хәзер син өйләнү дип әйттең. Өйләнү син бизнес өйләнгәнче һәм өйләнгәннән соң нәрсә нинди үзгәрешләр, нәрсә кичерәсең? Ул теге э, егет кешегә күп нәрсә кирәк түгел бит инде аңайма ашарына булса ятып йокларга берәр инде шундый матрасы нәрсәсе булса теге карарга телевизор булса бөтен нәрсә кирәк түгел мин үземнең хатынны әзрәк жәллим инде чөнки без менә допустим миңа бик кыен бизнестагы акчаны алып допустим өйгә тыгарга допустим карават матрас алырга шундый вак тирәк әйберләр алырга менә ул жалко потому что син беләсең менә моны алырга кирәк моны алырга кирәк заявкалар, предзаказлар җибәргән килеш акчаны җыярга кирәк, аны түләргә кирәк. И э, хатын постоянно әйтә инде миңа, әйдә ремонт, ремонт. Безнең өй иске инде, анда э, декора ремонт кирәк менә. Ул иске ремонт, 90-нчы еллар, 90-нчы э, елгы ремонт. Ул бигрәк иске. Хочется же что-то новое всегда. Ремонт ясыйсы бар, мәйтәм 5 елдан, 5 елдан, 5 елдан. Пока завтраклар белән ашатып торабыз инде. Хатынны әкренләп-әкренләп кыймылтыйсы булыр. Шул читенлек и тагын ничек суббота воскресенье обычный наемный работник суббота воскресенье ял итә бит инде ул ну или допустим среда ял итә суббота ял итә шул аның яллары бар ә монда ял дигән нәрсә юк инде бизнеста ял менә йокламаган кешенең көн белән төн ул бер цикл допустим монда ял итмәгән кешенең шикелле атна көннәре юк понедельник вторник среда юк синең Синең бар просто жизнь и все. Шул минус, допустим, хатын әйтә икән, әйдә киттек бер кая театрга нигә? Ну, Юк, мин эштә. Хәрсин Флорисанда барыбер дә менә айлык э, үзеңне нихәтлек акча эшләгән шуклап чыгардың менә син бизнесыңнан күпме акча чыгара аласың айлык ансы бардыр бит бераз цифра. Менә син хәзер зарплатаң ничә соң? Минем зарплата, мен 2 ел 2 ел уже зарплата алган яңа, Э, допустим, кирәк миңа ипи белән

эшкә бирелгән инде әйе ярый хатын үзе эшли аның акчасына тимибез аның акчасы үзенеке ул үз финансларын үзе алып бара әйе ну болар дөрес фикер менә мин аны күп кенә итәм э, мәсәлән без тоже хатын белән эш башлаганда без үзебезгә әйттек бу бит миллионнар керә мәсәлән миллион например керде счетыңа син уйлыйсың он минут счетка акча минеке минеке без аны сразу пересекли и үзебезгә теге заработный платка куйдык тагын и шул заработный плата белән без яшәдек мәсәлән безнең шул хатын белән икебезгә ә, хаман да шул егерме биш шул утыз икебезгә җиткерергә тырышабыз ну әлбәттә инде хәзер әз генә теге потребностьлар үсә но безнең теге зарплатасын да үстереп була инде потому что оборотлар үскән но ул бик важный фактор менә мин белән бер егетне который бизнес башлады и шулай бизнесына чыгарды ит эзли башлады нитә башлады и все ул кстати андай дус андай егетләр андай знакомыйлар ул бөтен кешенеке бардыр минем дә бар ул знакомыйлар акча керде о машина кыйбатлы машина кирәк алып куйдым о кыйбатлы машинада йөрим өч айдан акча юк бизнеска тыгарга акча юк машинаның кредитын түлисе бар давай таксуй брат казанга шулай Мин... Ярар, ул... Нәрсә булсын, димә, теге главный, ниндер но һәр кешенең үз приоритеты допустим кемдер әйе кемдер бизнесны башлый чтобы ул просто аннан акча эшләр өчен приоритет дип менә хәр аңлыйсың инде күп кенә кешеләр сөйләшәсең приоритетны боза менә инстаграм ютуб каналлар шундый яхшы егетләр бар именно шундый Хочется шул кешене үзеңә приманить, үзеңдә эшләтергә, нитергә, име? Аңлыйсың, что ул бизнес чыкмый бит инде, ул миңа эшләсә, нормально гына көнлеген күреп барыр идең. Шул ютубларны ниләрне карап, бузылып бетеп, шунда җөри инде ул. Үзен бизнес ашып карый, нитеп карый, булмый инде аны. Аңлыйсыңмы? Теге. Ул сәләтле мәсәлән сатуга, ул сәләтле закупка, ул сәләтле организационный момент. Шул ютублар ниләр буза, конечно, инфобизнес әйбәт егетләрне кузгал дип әйтәм менә синең постыңа э, нектем бит әле ай менә син, син бүгін токтың ул постны менә ул постны укыдым и теге анда инфобизнесменнар сөйли әйе ой крутые тачки то да все то да все бөтен нәрсә бар ә алар подводный каменьнар турында сөйләмиләр аны у тебя не будет личной жизни не будет там на на на на ул тек башлангыч стадияда инде алар турында сөйләмиләр и юк бер көнне менә мин конференция булды форумда булды, Лилиядә булды име. Шунда теге Аяз Шавитдинов дигән кеше чыкты инде име. Бер заман сөйли башлады. Менә сез маникюр белән генә эшлисез, мәсәлән, тырнак уйсыз, инвестор табыгыз да аста кибет ачыгыз. Как шундый ну, менә бу кешене бозу да, то есть нинди инвестор, әле син тырнак уйсың, син кешедән тагын акча алып, нитеп, мел инвестор дигән нәрсә бигәбәт белән, ул бит андый алай дип кеше бозып ярамый бит э, шул күрсәтә ничек менә отчет бирә ни бирә үз менә безнең инвесторлар шундай отчет бирә андый отчетлар бирү өчен сиңа тагын бер ике өч кеше кирәк которые язып утырырга тиеш шулай бит инде а монда ниндидер ашу тырнак куючы сынап та ышана менә минде хәзер и самый кызыгы ул бит әйдә Менә ди моны упаковать итәргә кирәк только ди. Хорошая упаковка, хорошая э, упаковка. А упаковканы менә миндә укырга килсәң, түләсәң 100 мең, менә сине өйрәтәм шул ибас кеше таңдыр акчалап таңдыр саңа тыгып упаковка син бит мында любой идея менә синең көнгә бер егерме идея була белмә а самый кыен нәрсә упаковать итү не совет мен не думаю что кемдер барып синең идеяңды может упаковать идея идея ол любой диванда ятсаң да килә ул идеялар аны реализовать итәргә еш ул Йо, мен мәсәлән, син тоже азим карасаң, син идея булган, син аны бит ха каядыр шунда бар укып, сиңа упаковать итеп, шундый гомер эшләмәгән булар. Син монда барып үз хаталарыңны ясап, ул киеп чыккан шуңа бит анысы дөрес белмибез бит инде шул юлда гына син бер нәрсә максат куйдың шул юлда барганда синең инде ул нарисуется ул андый әйберне ни белән сравнивать итәргә яратам мин балалар бит инде туалар йөри башлыйлар алар бит инде укып кайтмый бер кая да ничек шаглар ясарга сиңа ничек ул егыла тора егыла тора егыла тора юк бәребер йөри башлаячакмын ди әтисенә карый да ул вот әти йөри мин дә йөричәкмен ди э. ул бит инде тырышу ул беркая укымаган үзең башларга үзең башлап карарга допустим бизнеска кереп китәсегез килә икән пожалуйста кереп карарга кирәк анда э. керергә дигән и до конца барырга до конца до конца барырга и минемчә теге э, бик нәрсә кәйф но анда булды әйбәт сөйләделәр да менә мәсәлән шул форумда ук әйтергә була инде менә теге маркетолог сөйләде ол реально конкретно Контактны зада әверләп бирә, да, теге э, син Instagram белән ничек эшләү, да, то есть мен син Instagramыңа бар, ул уже недостаточно. Instagramнан ниндидер бер посадочный э, сайтка чыгарга тиеш кеше. Понимаешь, а уже Instagram үзе генә эшләми. Мәсәлән, минем Instagram бар, меня сразу направляй минем сайтка. Уже кеше белән салышка сайтта уже басадан интернет заказны итә дә, өй яны агачы була. Һәм мин Instagramда итәм икән, меня заказны Instagramда яз. Мин сиңа отвечать ул, ул шушы булмый дигән сүз ал аны өйрәтте анда конкрет нәрсә бар но ул миңа кирәк лә бер ә менә бу мин карыйм бер заман былай карыйм менә шушындый нәрсә турында сөйлисез индюстылар не арып сөйләш яшь яшь малайлар шундый матур матур малайлар кызлар торып басканнар теге полный одушевленный сикерәләр бииләр ну аяз шыбыдянов обычно Йо, йо, молодец, улан бизнес итеп куйган, но бер яктан бизнес, но икенче яктан инде бу яшәрне минемчә ул теге, ну, бозу дип тә уйлыйм инде. Ну, аңа күп бизнесменнар булмас та да инде ул, наверное, ул эшмәкәрлек итер өчен анда бик теге. Ну, нәрсә кирәк бит? Тырышып караучылар, кредитларга чумучылар, алары була. Менә ул видеоларны карап, аларга теге кызыгып, нитеп, ой, син шундый кыйбатлы машина. Син нинди черта характер була тиеш дип уйлыйсың, менә син нинди характер, нинди нәрсә булырга тиеш, чтобы син эшмәкәр булсын өчен, менә нинди син бер ике э, целеустремленный мол нәрсә син бармы шундый бер инде менә мин бүләмиме э, предприниматель кешеләрне эшмәкәр кешеләрне ике э, ике категориягә берсе акча бар Аның эше бар. Акча булганында, допустим, әти бай и так далее, и так далее. Сиңа әти бизнесны бирде, эшлә. Менә андый предпринимательләр бар. Алар бөтен тонкостьләрне, бөтен нәрсәләрне белеп бетермиләр. Анда да бар анда э, команда саның, эшлиләр алар. Ул бизнесмен, ул эшмәкәрләр, алар бизнесменнар. Алар эшмәкәрләр түгел. Эшмәкәрләр, допустим, син менә үзеңнең гаражыңда башладың ди берәр эш, эшлисең, эшлисең, эшлисең. Синең качестволарың булырга тиеш. Ул беренчедән трудолюбие, икенчедән син ял итергә яратмаска тиеш. Син вообще ялның нәрсә икәнен белмәскә тиеш. Икенче, өченчедән сезгә әйтим. Акча өчен эшләмәскә тиеш. Главный эшмәкәрнең әйбере. Безнең хәзер шундый сорау бар, мәсәлән, Ә, менә син хәзер бизнесың бар, гаиләң бар, ә, но барыбер дә тормышта иң мөһим булган нәрсә нәрсә сиңа менә? Бармы шундый бер основа жизни? Ул төрле кешегә төрле поколениеда үзенең бер әйбередер инде. Миңа хәзерге вакытта егет кешегә эш инде ул. Егет кешеләр элек бит сугышкан, олаларга эш булган. Сугышка йөргәннәр, теге кылычлар тотып, акырып, нитеп, өйдә, өйдә, өйдә утырмаган инде. Егет кеше өйдә утырыр өчен не создан. Эш, эшләү, движениедә булу постоянно. И кич белән кайтып, өйдә инде анда, кухняда. Ашап эчеп, потом. Йо, йо, бер мөһим бер нәрсә бар, мәсәлән, э, ниндидер максат, мәсәлән. Мин, мәсәлән, мин максат э, теге кешеләрдә табигатькә мәхәббәт уяту, мәсәлән. Ну, теге, мин табигат. Ана син нинди? Андый грандиозный максат. Э, теге, нинди иң мөһим нәрсә синең? Ну, мен әйтергә могу инде, конечно, кешегә, кешене здоровый образ жизнега, ниту, анда и так далее. Ну, кеше, допустим, ул аңа килеп җиткән икән, ул үзе аны карый. Ә болай андый грандиозный э, максатлар юктыр. Просто кешегә булышу,

Инде бер э, основной итеп миссиясе дә бар бит инде әйдә. Шул миссияне әлбәттә инде бу спорт аша кешеләр шуңа өндәү. Э, безнең вообще Сабада кеше спорт белән каты шөгыльләнәме? Бик каты. Бүтән регионнар белән чагыштырганда, әйе, бик каты. Күп спортсменнар бар бит бездә. Миннегуловлар. и так далее күбен дәләр шулай ук саба шикелле әлмәтләр допустим шөгыльләнә ну татарстан вообще спортсменнарга бай бит инде ул монда спортивный кибетләр кирәк бөтен җирдә Ә безнең ничек анда менә Сабада кич белән син йөргәндә анда кеше күпме менә безнең гади халык арасында ә, сәбиттә йөрүчеләр, җәяү йөрүчеләр хайранмы? Э, хәзерге вакытта менә э, үзгәрешләр күренә, чөнки э, халык аңлады, то что ул менә яши хәзер, киләчәктә түгел, о, менә хә 5 елдан, допустим, мин үзем пока шулай яшим, 5 елдан өйдә ремонт ясыйм дип и так далее. Халык аңлады, то что яшәргә кирәк, ашысы килгән әйберен ашарга кирәк, йөрисең килгән машинада йөрергә кирәк, гүләйтергә кирәк, здоровьеңны сакларга кирәк. чөнки медицина кыйбат даруларга авырткан кешедән дә э, бәхетсез кеше юк дип уйлыйм ул бик коточкыч нәрсә шуңа күрә кеше тырыша гүл әйтергә күп әбиләр күренә бит менә көзлектә җәй көне эшләр беткәч тоякларын тоталар скандинавская палка ул хәрәкәт бөтен кешенең сәламәт буласы килә и Соңгы 5 елда күренә башлады ул менә кешеләр гаиләләр белән бик күп гүләй итәләр, паркларда шулай ук. Элек бит инде халык җыела иде центрда яшьләр, семечка ашап, тәмәк тартып утыралар иде, торылышалар иде. Дискотекада инде и так далее. Ә хәзер стадионда бөтен халык. Кич белән төшәсең, ул җәй көне күренә инде. Хә көзлектә кеше йөрми, потому что өйдә утыралар, кышлыкта Тоже өйдә утыралар басындым, чаңгы шуалар э, набережныйда. Ә җәй көне э, паркларда шундый күп кеше йөриләр. Сәпитләрдә йөгерәләр, футбол уйныйлар. Менә егетләр э, төнге бердә төшәсең икән паркка, стадионга, анда егетләр пиво эчеп утырмыйлар. Егетләр шау гөр килеп футбол уйныйлар төнге бергә тикле пока анда утларын сүндермиләр паркта менә шул тенденция менә күзгә ташлана 5 ел эчендә генә уже нинди үзгәрешләр әле тагы үзгәрергә ходлар бар чөнки менә җәй көне төшәсең шул ук набережныйга кафе бар бит инде анда кафе таңның бер филиалы э, кеше әле пока ияләнеп бетә алмый аңа кофе эчеп утырып ял итеп кошлар сайравын тыңлап анда утыручылар хайран но аның кадәр күп тимәс ием менә э, ул направлениеда кафелар направлениесында Э, ул направлениедә үсеш булачак дип уйлыйм әле мин киләчәктә кеше чөнки үз кадерен белә башлады хәзер үз сәламәтлегенең и то что ул яши менә хәзер ә кич иртәгә түгел ә менә э, былай менә синең күзлектән син шушы спорт нәрсәләрен сату буенча безнең э, паркны саба паркын Э, нинди тәкъдимнәрең бар? Менә бер тәкъдимең бармы? Анда тагын да кешеләр күбәйтү, тагын да нәрсәләр эшләү, нәрсәләр бәлки эшләнеп бетмәгәндә. Шундый бер нинди э, нәрсә белән җан бер уең бармы бер нәрсә? парк буенча уйлар бар минем, кстати. Анда бит инде проекты да бар бугай. Анда прокат велосипедов, самокатов и так далее. Менә минем аны булдырасы килә, э, но белмим, нәрсәгәдер пока төртелеп

медицина барасы килә, допустим, бер акырын авыртты, барасың син больницага, э, муниципальный, анда уже караш икенче сиңа. Ә барасың син частныйга. Да, син анда акчаңны түлисең, но анда караш икенче. Анда сине э, теге э, кеше кебек грәк күрәләр. Юме безгә больницага не имею э, претензий, но будущее за частными компаниями дип уйлыйм. Ну, шул паркта хәзер мәсәлән, шул здание булды дип әсән, анда кафе, шунда аренда бирү, ни бирү, син бөтен азимут менә шунда күчергән, или бер филиалыңны гына, ничек, менә ничек күрәсең, Э, шулай ук мәсәлән без анда мини гольф ясалды инде ну без дип сөйләшәм инде теге ну саба ясады инде мотор мотор булган төшеп караган да хәзер бит аны уйнарга өйрәтергә кирәк клеш клешне өйрәтергә кирәк шулай ук безнең анда батутный Ә бер булда да ул батутта туры сикерергә өйрәтергә кирәк. Э, шул ук безнең анда күп кенә э, теге спортивный объектлар бар, аларда бит кешеләрне тоже эшләргә өйрәтергә, ну, куллана белергә өйрәтергә кирәк. Син менә бу э, даже шушы здание буларак күрәрәк, син аны күрәсеңме, аренда гына бирү түгел, ә уже теге образовательный нәрсәләрне дә, теге мастер-классларны да уздыру, анда ничектер Ничек син аны күрәсең? Вообще, или дюсыз гына шөгыльләнергә тиеш. Синең ә нинди уйлар бар аның буенча? Менә ул син әйткән әйбер, конечно, выполнимый әйбер уйны, но определенный стадияга җиткәч, бөтен әйбер бер юлы булмый. Допустим, э, булды дип прокат, велосипедлар, балалар белән йөриләр, шул ук э, гаилә белән киләләр, сәпитләрдә йөриләр. Э, аннары в дальнейшем, допустим, хоп, штаб барлыкка килде, инструктор анда и так далее, и так далее. Әкренләп-әкренләп була инде. Бу кибетне анда күчерү буенча ул дөрес идея түгел, потому что кеше анда кибеткә килми, анда кеше ял итәргә килә. Кешегә син анда развлечение бирергә тиеш и услуга. Ә кибет ул бөтенләй икенче җирдә булырга тиеш. Юк.

И шуның кырыенда ук, допустим, бәләкәй генә кафешка, шул ук набережныйдагы шикелле, таң шикелле, керде кешеләр, утырды, чәй эчтеләр, открытые верандаларында җәй көне, ул ул андый направление бар, барачак, дөнья тигез барса инде, конечно, ул направление алга таба барачак, чөнки кеше уже э, яшәргә тырыша менә хәзерге көн белән әйтүемчә. Мин башка кешеләргә сорыйм теге, президент булсагыз ничәрегез? Шундыйрак сораулар бирә тегә ди башка. Ну сиңа әйтер ну миңа бүгеннән сине глава итеп куйдылар районга, дишисең. Мен беренче алмыйм. Мен бит белмим аны. Ә? Аны килеп төртелмеш, ул безне глава Нет, сразу булма. Мин сине әйтүне ничәргә тырышам. Динар, син башында шулар күп фикерләр, идеяләр диләр. Миңа хат теге чыгарасы килә. Мәсәлән, син менә бүген все, сиңа э, теге Син, все, нәрсә эшлисең килсә, менә нәрсә әйттең, шуны эшлибез, дип, сиңа тезелеп басабыз бөтенебез, все, син менә беренче поручениең нинди була сиңа? Андый, менә ул бит инде кешенең эшләгәненә, допустим, шул главаның эшләгәненә карыйбыз. Үзе дә әйткәне бит, эшләми торган җирдә уже мин эшлим дип, көлке, көлке белән әйткәне. Эшләми торган җирдә мин эшлим. Допустим, мине куялар икән глава итеп, мин бернәрсә белмим. Ул бит глава сразу аны тотканнар да, мин белеп бетермим, конечно. Тотканнар да глава иттереп куймаганнар бит аны. Ул, допустим, эшләгән монда, монда, аннары монда. Йо, ансын мин аны әйтмим. Теге безнең безнең персональный, безнең Рәис Нурайшка карата монда бер нәрсә юк. Монда безнең э, персональный сиңа карата, менә син яшь поколение буларак, яшь эшмәкәр буларак, менә безнең Саба районында син менә Ул күзлектә менә теге масштабны син персональныйга карама, бер нәрсә, все, безнең икенче төрлерәк менә. Аңлыйсыңмы син аны? Юк. Аңлыйсыңмы? Ну ладно, я проходим бу сорауны. Ну, мәсәлән, э, ну ладно, Айса, президент булсаң ничә ринг Айса? Менә Бу сочинение, бу мәктәптә бирәтен сочинение. Юк, анда инде әзрәк нирәк булсаң теге, э, мондыйрак булсаң әйтер идем. О, мин зарплаталарны арттырыр идем, былай әйтер идем, тегеләй әйтер идем дип. Ну, ул бит инде ребячество, ул балалык, аны э, аны үзгәртә алмыйсың, глава икән, син әллә нәрсәләрне үзгәртә алмыйсың, анысы синнән генә тормый күп әйберләр. мин анда ул урында булып карамыйча, мин анда менмичә, мин анда подводный каменьләрне, әйберләрне белмичә мин бер нәрсә әйтә алмыйм. Ул бит инде э, шул ук сорау бирү, менә допустим, кешене операционный өстәлдә ярып аттылар да, моның бу кырые белмичәген ничә тереген? Мин белмим, потому что мин анда

синең действие? Минем түбә ките. Иң беренче действие шул. Мен ул кеше менә э, теге интернетта укыштырып утырасың бит инде. Уткан ничәләр миллион долларлар нәрсәләр. То же самое, син андый акчаларны күргәнең юк. Допустим, оттың ди 100 миллион сум гына. Сабан күченеп китәсеңме? Сум гына булсын ди әле. Минем түбә китә, мин әллә нәрсәләр эшләргә мәл. Шуңа әйтәм, андый акчаны тотып карамаган кеше, ул аның кадерен дә белмиме, ул аны ничек обращаться итә икәнен белмим ул акча белән. Ул балага, допустим, бала йөгереп уйнап йөри, әтисе аңа бирә 1000 сум акча. Баланың түбәсе китә, ул аңа любой нәрсәләр алып бетерә дә, әйме? Ул конфет ашый-ашый тышкаклый. Менә шундый бала булам мин. Андый акча атам икән. Мин э, теге э, күп э, статистика күрсәтүенчә, күп кешеләр ниндидер акчалар откан, алар хәзерге көндә нищий, наркоман, упадок, үлеп беткәннәр. Ну, син бигерәк теге әзерәк нәрсәләр гитмә. Ну, пару да зә хыялланып алырга була бит нәрсә. Була, әйдә, әйдә менә хыялланып карыйбыз. Хыялланып карыйбыз. Допустим, минем түбә китмәде ди. Әйе, син нормальный. Мин нишим? Ну, э, мен ул темага уйлаган да бар инде, Скорее всего, ул була эшкә тыгу ул акчаны. Теге үземә крутой машина алып куям, джипта йөрим дип түгел, юк, эшкә тыгу. Ну ладно, 5 миллионга бер машина алдың инде. Сә 95 миллион калды та. Машина аласы килмей. Юк. 100 миллион кесәңдә булып машина машина алмыйсың Сразу беренче хит булачаксы иде. Скорее всего, юк, үзеңә калдырасың инде аның акчаны. И, ну, скорее всего, күп өлешем мин аны эшкә тыгырыйм. Не обязательно бер направлениедә, ә эшкә. Чөнки мин уйлавымча, акча ул менә өстәл астында, менә монда ятырга тиеш түгел, ә акча эшләргә тиеш. Э, Әйдә хыялланып алабыз. Ничә ятарсың? Давай. Акчанымы? Бүлдек эшкә, бүлдек өйгә, бүлдек хатынга, бүлдек миңа генә. Все, бетте шуның белән. Юк, инде беренче ал инде. А чит илгә барып кайтасыңмы? Син бак Германиягә барасың, ничә ике ел хыялланасың. Кстати, чит ил буенча әйме, хатын постоянно әйтә, әйдә ди Таиландка, ди Таиландка, Таиландка. Ну, белмим, Пока барасы килмей. Эштә, потому что постоянно шунда. Бисә киңәш әйтер инде. Гел эш эш дип йөреп, безнең әйбәт идеялар һәм әйбәт нәрсәләр килә, без когда сосредоточен түгел, ә вообще икенче шешибез. Вот именно. Может, сен Таиландта күреп кайтырсың, велосипедны вообще былай, син былай куеп сатмыйлар, а вообще теге Тәгәрмәч өстә, рама аста, ну, мәсәлән дип әйтәм, шулай йөриләр, например. Син икенче нәрсә, син бит күреп кайтасың, син, мәсәлән, кругозор, да? Син Таиландка барып, Германия амин белән, Америка амин белән бер барып кайтсаң, син Мин уже икенче кеше булам. Шул 100 миллионны сен Алим кая 200 дә алмыймы дип тә сорар. Шуның өчен инде ул йөрергә кирәк, наверное. Йөрергә кирәк инде ансы, но үз вакытыдыр. Чөнки, допустим, синең Шул ук. Синең псиең бар дейме өйдә? Син шул псиеңе калдырып, хәзер чыгып китәсең ди чит илгә. Пси бу минем бизнес булсын дейме? Ой, барасың син анда, ял итмәкче буласың, но уйлап, минем псием ничә нәрсә ошаган икән, ничәгән икән, ничек ничек икән дип син анда ял итмисең. Син анда не можешь ял итергә. Синең уйлап чыгасың, кайтасың син, о, наконец-то кайттым. Минем айтыр киткән булды. Сочига барып кайттык без алай, но минем 3 көннән уже кайтып эшлисе килә башлады. Минем анда бизнес юк, мен анда менә шул рекламный отрасльдә эшлим. Бер атна булып кайттым мин аңа, мен, миңа 2 көн җитте. Минем уже кайтып эшлисе килә башлады. Чөнки менә анда нәрсәдер бай иттереп эшлә, динар эшлә, әйдә булды. Менә. Хәр кешенең үз нәрсәсе, допустим, кемдер кызыга кыйбатлы машиналарга, кемдер кызыга путешествиега, кемдер кызыга эшкә, кемнеңдер просто өйдә ятасы килә, үз вакыты җиткәч может барып хәзер инде төп сорауга киләм мин бу шушының белән син әзерләнеп төп сорау инде мин беләм инде син башта бу реклама нигә хәтлек син отдел туризмда эшләгән саба буенча давай сабада туризмны хәзер син бару түгел ә ничек безгә килсеннәр син төптән узган кеше Бар. Нинди нинди проблемалар бар безнең Сабада? Нишләп безгә Сабага э, бер 5000 хотя бы 10000 турист килми елына? Мен ул туризм нейме эшләүне хаман искә төшерәм, мен анда бер ай эшләдем дә аны Әбрайла, ду бар да, Әбрайла не сабылы сыйгады. Аны хаман сөйлиләр ди әле администрациядә, Кудусовның өстәленә да записка куйганмын да бүтән эшкә килмәгәнмен дип теге, прошу уволить, мен әле нәрсә нәрсә Кудусов отпускыда югалтты. Ильнур Люсович, кафу итегез. Вот. Э, миңа анда нәрсә шамадыймы? Э, мин бит инде уйладым. Хәзер э, развиваться буду на на на на на. Мине, допустим, китереп ташладылар. Менә шунда туризмга. Мин нәрсә эшлисем белмим. Бер генә кеше, бер генә кеше булганда ул читен. Короче, эш барып чыкмады, егет кешегә результат күрергә тиеш үз эшендә. Допустим, син кладчик икән, строитель икән, син кирпичне салып барып барып кайтырып, о, менә бу зданиены мин салдым дип әйтергә, күрсәтергә эшең булырга тиеш. Ә монда мин мактанарлык әйбер булмады, шуңа күрә озак тормадым мында, шул бер ай гына инде. Чакка түздем. Уф. Э, ну шул бер ай эчендә туризм буенча әйдә, нәрсәләр безгә салага җитми, э, нәрсә дөрес түгел. Туризм... Сиңа бернәрсә курыкмыйсың, син үзешең, син анда кайтмыйсың, менә анда бит кеше килә дә китә ул туризм отделына. Менә синең э, яктан, синең фикер. Мәсәлән, мин шуны гына әйтәм, э, күптән түгел Америка инсар булып китте. Аның авызлары ачылды. Хәзер миңа бер ун американец яза килергә буламы дип инде. Алар колледжны нине күрделәр, алар авызлары ачылып китте. Американецлар ул башка чит ил кешеләре, безнең образование нине. Синең шул бер ай эчендә алган инсайтлар ничәгә кирәк? Чит ил туристлары, э, чит ил туристларын Россия туристлары белән вообще сравнивать итеп булмыймы? Чит ил туристлары ул киләләр, Менә мин уйлыйм үземчә име, допустим, Елабуга барып кайттык инде недавно э, карап анда музейларны, карап шул ук достопримечательностьларны. Да, мотор карадык, но Германиядән килергә стоит ли дип мәйтәм, нишләп йөриләр инде бу бабайлар, әбиләр монда дип йөрим. Э, туризм булсын өчен точка булырга тиеш. Или, допустим, синең, менә миңа ул э, туризм темасы буенча име кызык булыр иде Алмаз Вәлиуллин оештырды бит әле анда гонки на э, нәрсә дә тегәр? Э, э, мотоблок. Мотоблок. Гонки мотоблоков. Менә ул үзе спец, менә шундый э, мавыктыргыч нәрсә. Анда туризмны китерергә була. Э, ә былай допустим э, менә э, бездә әйдә менә шуны әйтик әле менә хә менә син бер ай эшләгән вакытта сиңа нинди инструментлар бирделәр нинди нинди сиңа полномочиялар бирделәр шушыны развивать итер өчен мин ул эшнеме әйдә Будем чистыми. Мин ул эшне вообще аңламадым. Мин аны аңламадым. Миңа ниндидер э, администрациядән биреп чыгаралар и бер задача, э, клубка кергәч әйтәләр и забудь, әйдә кил, әйдә эш бар монда, шундыйрак нәрсә әйме. Э, барып кайттым беренче тапкыр конференцияләргә. Мәйтәм кирәкме, кирәкме икән ул безгә? Җибәрәләр икән, бар. Барып кайттым, озак тормадым. Чынлап менә аңламадым мин ул эшне. Нәрсә икән? Анда э, төзергә куштылар инде пеший маршрутлар Саба районы буенча. Тагын нәрсәләр? Ничектер э, укучыларны привлекать итәргә бүтән районнардан, бүтән регионнардан. Шул ук лесхозга привлекать инструментлар бар, бар. Допустим, шул ук колокольчиклар, лесхоз име, шул ук урман анда и так далее, анда привлекать була. Но аны эшләргә кирәк э, биек уровеньдә. Допустим, менә безнең балалар, мені балалар йога пока. Балаларны бит инде йөртәләр бассейннарга. Анда бит инде сабадагы бер кеше әйтмәгән аны. Все, бассейнга йөртәбез балаларны. Ул тегеннән өстән төшкән. Бассейнга йөртәсе балаларны и так далее. Менә шундый уровеньдә. Допустим, Арча районындагы балалар киләләр монда сабага, ул тоже туризм бит инде. Чыршыларны карарга, лесхозны карарга, селекционный центрларны карарга, анда килеп э, карап китү ул балалар өчен вау, анда бит роботлар эшли. Вот шундый гына идеялар килде. Ә былай гаилә белән э, каяндыр шәһәрдән кайтып Сабада Мингәр дә ял итеп китеп була. Шул ук, допустим, коттеджларда, нәрсәләрдә, анда ул туризмга керми дип уйлыйм мин аны. Ә болай шәһәрдән намеренно кайтып, әйдә Сабаны кайтып карыйк әле дип, монда килерлек әйбер андый юктыр дип уйлыйм мин. Юк, син дөрес әйтмисең, монда менә уже Мәскәү кешеләре икешәр атнага кайтып, монда семья белән яшиләр. Монда Кәрей Сабик кат ярата безгә кайтыра. Кәрей Сар бер юлы э, монда сау уйлап йөрәде Кәрей Сар глава үзе туктап безгә теге Рәис Дуалич үзе туктап иткән. Ничек туры килгән дигән сине? Безгә кешеләр кайта, без аны просто Ул исключение. Мин оңлысым килгән иде менә шушы должностьта ничегрәк итергә. Мин теге э, начар эшләр, әйбәт эшләр дип әйтәсем килми. Юк, мин просто беләсем килде менә син анда ничек уздың ул школаны. Бу бит әдда бизнесы синең, нәрсә синең теге бары ниндидер опыт булгандыр инде бу Безне бит, менә карайм, менә күп кенә кешеләрне эшкә чакырабыз үзебезгә, әйме? Шуның бит 80%-ы менә яңа яшь кешеләрне, әйме? Менә эшкә аласың килгән кешеләр. Күбесе шул администрация, шул хөкүмәт эшендә шунда эшлисә кирәк. Частникка эшләү бит ул ниндидер бер нәрсә бар, категория, понимаешь? Ә син менә ул хөкүмәт эшенә кергәнсең. Мин аңламадым ул эшне. Юк, ул минем өчен түгел, администрация яклары, анда бюрократия яклары. Ул анда эшләп карарга кирәк. Бөтен кешегә килешми ул эш. Без бер теге нәрсә бер тормышыңның бер теге мизгеле булган вакыт бар сип прям. Ошибка, ошибка вакыты, вообще грандиозный ошибка вакыты ел минем. Ул чыннан да үкенечле нәрсә ул, анда эшләгәнгә менә бер ай гына узды инде, ул шундый травма булып калды минем. Йөрәктә. Администрациядә эшләү дигәндә, менә хөкүмәт эшендә эшләү дигәндә, ул э, безнең яшьләрнең башында түгел оймы, ә безнең әти-әниләрнең башында менә шулай торып калган. Администрациягә кер эшкә, тегендә кер. Мине радиога чакырдылар инде үлә бетә. Мин тоже частный компанияда эшлим, менә шул реклама буенча эшлим. Минем барас килмә, әни янда шолтырата, инде үлә язды инде анда балакай, ни шәп ди, кер, кер ди, кер, хөкүмәт эше ди, и так далее. Әбиләр анда бөтенләй Ул менә аларның күңелендә калган хөкүмәтче стабильность, әйбәт и так далее. Ә допустим, менә э, Алмаз мебель бар бит, әме? Алмаз мебельгә ачы шаккатам мен, горурланам мен, анда күпме кеше эшли. Андагы егетләр, допустим, э, аларның беренчедән эше кызыклымы? Э, алар производствода эшлиләр, нәрсә яңа әйбер создавай итәләр. Икенчедән аларның анда э, стабильность э, әйбәтрәк дип әйтер идем мин. Потому что алар гел үсеш ягында э, реклама түгел, просто реаль э, тек алмаз гына түгел, сабада андый күп компанияләр кешене кешегә эш бирә торган, и аларда стабильность и хезмәт хакы на должном уровне дип әйтәм. Мин администрациядә эшләүнең хезмәт хакын теге начар дип әйтмим. просто сравнивать иткәндә кайбер кешегә больше свобода кирәк кайбер кешегә больше дөрес итү ул хөкүмәттә эшләү дигән ул әти әниләр башыннан инде ул теге яшь поколение ул барыбер хәзер безнең бит генә карасак та әйме безнең Тиздән әбер даже күп профессияләр бетә бит инде. Тиздән күп профессия, даже гаишниклар бетәчәк. Да юлда уже камералар, уже күренмиләр алар. Күп профессия бетә. Ул э, секретарьлар, администраторлар, алар э, алар биш бетә, бөтен нәрсәне компьютерлар алыштырып бетерәчәк. Хәзер э, мин таныштым бер бой кеше белән, миллиардный нәрсә белән, секретарь Тимчик секретарь. Заказал специальное приложение, без кашуты на саваши. Я бер теге, я Сири кебек, не кебек инде. Шуны нәрсә саткан, полностью бөтен нәрсәне эшләп бара. То есть ул телефонда, нидә контакт итә, уже все, син, то есть компьютер белән, ул беркайчан онытмый, беркайчан йоклап калмый, берничә мин. Аңа бөтен җиңә тоташтыра. Хәвефле замана килә дә, ә без хаман да теге бизнесменнар үзенә эшләргә кеше таба алмыйбыз. Теге нәрсә әйтәм, чынлап та әти-әниләр бер поколение, наверное, без узырга тиештер инде анда гына. Перерасти. Перерасти. Иә. Ә күп нәрсә цифралар бит. Менә шуны гына әйтергә кирәк. Хәзер Нефтяной компанияга караганда Фейсбуклар, Амазоннар алар кыйммәтрәк да, то есть алар показательләре зуррак. Ул хәтта бөтен кеше бит, мен мин монда әйтәм, кеше әйтә, ул бит сайт кына ди. Бер көндә электр бетсә, ни бетсә, то есть сайт кына торсын шул халәт. Аңлыйсың син? Хәзер ни тормышка күчәбез. Ә без моны минемчә безнең даже мәктәптә укыткан, э, университетта укыган 80% Уже должностьлар уже кирәк түгел. Укыган кешеләр э, уже таба алмаячаклар. Минемчә, менә мин үзем инде урманчы буларак, минемчә иң востребованный э, э, профессия булачак киләчәктә ул агач утырту, урбанист, менә ул озеленениелар белән эшләүче кеше. Агачында роботлар утырталар инде. Самый кирәкле кеше булачак. Ну, робот беркайчан да агачны аңламыйча, потому что живой материал, сәбәр кеше специалистка кирәк. Ул шулай ук велосипедлар, ниләр, минемчә, опять же, бетергән может, электр, электр велосипедлар гына калырга может, аңлыйсың? Ул бөтен нәрсә уже шундый изменчий кызык моментта яшибез, шул кадәр кызык теге. Ну, хәзер шуңа да бит инде дорого ценятся услуги. Кеше оказывает торган услугу, алар кыйбат считаться итә, потому что монда басып торырга может робот, Ул сиңа заказ бирергә может. Ә басып торырга э, может елмаючы егет или кыз, ул синең белән кешечә общаться итә. Конечно, син сойлыйсың кешене. И менә э, менә син әйттең бит, Инстаграмга куеп бару, нитү, менә теге э, отдел продаж. Ха, если постараться, можно сделать приложение, ну, теге программу, который с ним будет товарлар будет синхронизировать, Үзе выкладывать, үзе язып, үзе полностью сиңа звонок килсә, звонокны уже мессенджер как отвечай итеп, теге звонок уже сиңа компьютер полностью продажаны организовать иттерә, оештыра мыш. Ясарга була шуны.

Безнең бит э, физиология ничек устроен, без хәрәкәттә булырга тиеш гел. Ә электровелосипедка утырып йөреп без хәрәкәтләнә алмыйбыз. Шул ук, допустим, безнең бит һәрберебезнең өйдә машина тора. Но кайбер көнне кибеткә җияү барасы килә. Тегендә чыгып керәсе килә җияү. Җияү йөрис килә. Шул ук велосипед инде. Велосипедта гына әйләндермичә генә йөрисе килгән кешеләр әздер ул. Да, кайракны, допустим, тауны әйләндермичә генә менеп китәсе килә. Ну, хәзер дә бар инде, в дальнейшем да булачак электровелосипедлар. Ну, хәр кеше үзенә выбирает то, что ему надо. Э, соңгы сорауларга күчәбез. Әгәр э, син хәзер 10 э, яшьлек, 10 яшькә яшьрәк динарга нинди киңәш бирер идең?

Нәкъ шул, өйрәнәсең, укыйсың, хезмәттә? эшлисең. Э, Ростов на Дону. Без мин армиягә килдем дә, кулым майга батты да минем, кап-кара май. Без машина сүтеп җыядык. Постоянно. Анда гектарлаган машина яларын сүтеп җыясы бөтенесен. Иске советская техника и кайткач кына минем кулларым менә агарды хамайдан. Без Ә сен безнең дә мылтыкны ата идең, автоматлар нидә? э, ел буена 3 патрон аттым мин. Всё. Бер маш бросок булды и все. Безнең в основном часть шул теге машиналар белән связанные. А, Форма бирделәрме син? Форма бирделәр. Рабочий форма да бирделәр. Күбрәк рабочий форма белән йөриек инде майга баткан килеш. Син бер ел бер ел хезмәт иттең. Бер ел хезмәт иттем. армия ул э, кирәк нәрсә тапмыйм мен хәзерге вакытта тем более бер елга гына калгач кирәк нәрсә курслар военный елгамы әйе бер елга военный курслар кирәк и э, армия которая менә призыв белән түгел Ә син барасың килде, служить итәсең килде, контракт. Ну, шуңа күчәчәк тә инде, скорее всего, скоро. Ә мондый армиянең аның әллә нәрсә кирәге бар дип тапмыйм мин аны. Ул аны мәктәптә дә өйрәтәләр, мылтык тотарга, ничектер атырга икән. Хәзер мылтык тотып, солдатлар атып әллә нәрсә йөрмидер инде, хәбит инде кнопка гына, роботлар и так далее. Ә син нәрсә әйтәлән ун яшь ул вакытта мәктәп, әй, шул армия вакытында Динара сирхә килпштен, Динар. Мин әйтер идем үземә, Динар, менә бу китапларны, менә бу музыкаларны, бу җырларны армиядән кайткач сразу тыңла, ә студент вакытта түгел дип. Минем тормышны үзгәртте. Мин э, әйтеп китте ни китаплар? Мин икенчерәк кешеем. Минем китаплар ул тормышны үзгәрткән психология популярная Дейл Карнегилар анда и так далее. Менә ул Дейл Карнегиның китаплары мин сатып алдым аны даже, теге библиотекадан гына алмадым. Укып, мин аны кайры вакытны перечитываю ул китапларны. И мине үзгәртте музыка, ул Омскида эшли, яши торган егетләр, ул 25-17 дигән группа и Грот дигән группа. Менә аларны күп кеше белми, ул бик ни, теге э, малочисленный аларны тыңлаучылары. Менә шул музыка, шул китаплар минем тормышны үзгәртте. Мин кешегә карашны үзгәрттем. Кешегә мин икенче төрле карый башладым. Угу. Ә вот. тагын инде Дейл Карни, тагын ни китаплар бар соң? Э, мин хәзер укыйм күбрәк э,

Китапларны аңладык, китаплар турында сөйләштек. Нинди кинолар карыйсың? Кино төрлесе булгалый. В основном Яратам мин карарга триллерлар, когда ниндидер загадка бар кинода. Карарга яратмыйм, вообще менә косасыларым килә башлый комикслар караганда, шул ук Marvel-ның анда комикслары. Комиксларны яратам мин. Ой, ой, ой. Хәзер Комик, комиксларны яратам, DC-ныкын менә соңгы чыккан э, анда менә Джокер, Джокер. Менә андый, андый киноларны яратам. Джокер нәрсә, нәрсә аңладың? Драма. Син ничек аңладың? Ул Ул менә классический схема белән төшерелгән кино, анда бер нинди выдающийся әйберләр юк. Ул просто, э, ничек әйтим, тренд дип әйтимме соң инде? Шул ук авыр тормышка ташланган кеше и шуның ситуациясен күрсәтәләр. Андый, андый кинолар миллион, но просто менә Джокер именно э, күңелгә ятты шул Джокер белән генә. Джокер урыннан да любой кешене куеп А сен темный рыцарьны караган янда, да, беренчесен? А, я, я. А та он? Ужастиклар яратам. Ужастиклар? Ужастиклар э, теге канга батып, нитеп сугышып йөриләр түгел, ә именно менә психологически куркыта торган ужастиклар. Син теге Айнур, Айнурның теге видео нәрсәсе булганда тоже анда э, аның бер ужастигы булган бит теге игровой приставка. Анда син генә уйнагансың бугай инде тоже. О, әйе, ул куркыныч уенны хаман хәтерлим. Ул теге бала чакны, бала чак э, та уйнаган уеннар шикелле, теге бөтен тәнең белән син аңа погружаться итеп, куркып, акырып, а? Э, Айнур, Айнур белән сөйләшкәй, ул әйтә, «Э, шул Динар гына уйный инде, ди, бөтен кеше аңа бик уйнамый да инде ул ужастикны, аны реалистичный бик, ди. Теге каска киеп, нитеп, Шәп нәрсә ул? Ә? Шәп нәрсә? VR. VR клуб кемнәр барганы бар, аны беләләр. Ә син бу ха Темный рыцарьны карасаң, Бэтмен турында. Ул кинода э, сиңа нинди рольдә уйнар идең ул кино Темный рыцарьда? Бэтмен. Юктыр. Комиссар, Джокер. Э, мин бер инде второстепенный скучный гына персонаж булыр идем бер анда. Юк, Джокер бит ул янып тора торган кеше үзенең идеясы белән. Э, мин мин Джокерның теге э, ярты заряды гына. Яртысын да булса да да. А, Бэтмен, значит. Миңа Бэтмен симпатичный түгел. Ничә? Күбрәк анда Джокер, а симпатизировать итәм мин. Бай малай булган кашты. Ой, белмим менә соң. Может быть, может быть. Ничә Джок- э, ничә Бэтмен эшләп үзесе. Ну, Бэтмен ул булган обстоятельстволар белән просто аны бетерүче генә ә Джокер ул ул обстоятельстволарны создавать итә, үзенең идеясы белән янып йөри. Ә Бэтмен просто э, ишү белән чыга бит ә түтәлдә, шуны җылкып йөрүче генә. Ә, син вообще. Ә, без инде бик күңелле сөйләшү булды. Күп кенә сорауларга кердек, чыктык. Син мин аңладым инде теге режим өйрәтсәң, син үз эшеңә Ябышып, менә хәзерге чын эшмәкәр буларак, менә шушы эшем, и шушы эшемдә эшләргә тиеш дип. Менә шушыны башта эшләп бетерергә, аннан соң гына калганнарына игътибар итә. Мин бик сине тартып чыгарасым килгән инде бер политический нәрсәгә, чыгарып булмады.

Менә мин эшмәкәр буларак мин үрнәк ничек эш башлавы. Үземне әйтә алмыйм. Үземне әйтә алмыйм. Әле мин башлап кына киләм, әле 2 ел гына эшләгән, анда э, ул бит инде әйтәләр, беренче 3 елда эшлисең икән, аннары более-менее можешь син китергә. Беренче 3 елда күп компанияләр ябыла бит инде. Эшмәкәр буларак Сабада э, бүтән кешеләрне әйтер идем мин. Юк, син, син турында башка юк, менә син үрнәкме? Син мин үрнәк дип әйтә аласың үзең турында или? Ну, үзен мактый торган кеше дурак була инде. Мин үземне әйттереп, не дип мактап әйтә алмыйм. Юктыр. 50 на 50. Ну, допустим, берәр кеше эш башларга тели икән, о, андый кешеләр булды, миңа килгән. Үз эшләрен башларга телиләр. Нишләтим икән, кая барасы, нишләтәсе? Мин аңлатып җибәрәм бөтен нәрсәне. Э, теге наставник буларак барамдыр инде мин андый эшләргә. Э, һәр кешенең үз эше булгач бөтен нәрсәне аңлатып бетереп булмый инде. Син нинди беренче киңәшең булды? Менә шундый клиент кешеләргә менә сине дә карыйлар мәсәлән. Бер яшь кеше үзенең эшен башлап теләгән. Аңа нинди киңәш бирер идең?

Что мы не сделали? А если, допустим, без аны тутып карадык, эшләп карадык, безнең булып чыкмады, но мы попробовали. Шул, эшләп карарга кирәк. Ә Э, менә бу цитаталар әйтәләр бит әле э, бизнес молодецларда ук шул инде инфо-цыганнар күңел бар син бизнес молодец э, тренд тренд хәзерге анда әйтәләр бит инде лучше работать на себя, чем на дядю и так далее, и так далее. Допустим, синең эшең бар икән, синең башлап карыйсы килә икән бизнес, син эшеңдә кал. Ну, син башлап кара. Ул бөтен кешегә дә бирелә торган нәрсә түгел дип уйлыйм мин. Чөнки э, менә миннән килеп сорасалар, миннән хәзер, Динар, син иппешник булыр яңмы? Или менә монда эшләр яңмы? Мин сойлар идем. Мин әйтмәс идем, то, что именно менә мин ИПшник булыр идем дип. Мин сойлар идем башта. Сиңа хәбәрәк кеше килеп әйтсә, нормаль сиңа 50 мең зарплата, давай эшкә кил дисәз. Э, юк, э, хәзерге вакытта мин монысын сойлыйм инде. Ә, менә, допустим, минем бер әйберем юк ди, допустим, бизнесым да юк ди, э, тегенди эшем дә юк ди. Мин эш эзлим ди. Миңа әйтсәләр, мин сойларыйм, допустим, монда монда мондый плюслар, монда мондый минуслар. Ә хәзер? Ә хәзер? Э, Әйтәрсең. 30-га, 30-га 70-тер, скорее всего, процент. 100 мең зарплата белән син чакыра. Анда зарплата да түгел бит эш. Мин э, укып бетергәннән бирле зарплатага әллә нәрсә кызыкмадым. самый главный эш ошарга тиеш башта. Ә зарплата ул үсәчәк, когда син специалист буласың. Син, допустим, э, ага буны куша алмыйчы, 5-6 ел буе эшлисең икән, допустим, күп зарплатада, син күтәңә сөйеп чыгаралар анда, узак эшләтмиләр, потому что син специалист түгел. Ә специалист булсаң, даже син сантехник булып йөрисең икән, торбалар чистартып, нитеп анда име, син специалист икән, син күтәрелә аласың.

Безнең инде э, моны төшердек, спорт бөтен нәрсә кызык. Кыз кешеләргә кызыклык өчен бер әле конкурс уйната алмыйсыңмы? Бу э, бу өлешне без ахырга куябыз, но шулай да нәрсә разыграть аласың һәм нәрсә эшләргә тиеш кешеләр, чтобы синнән бер нәрсә отсыннар өчен. конкурслар белән мавыгаек без кстати тоже кибет неме эшләтеп җибәргәндә перчаткалар вакытык приятный бүләкләр ул кызык нәрсәдер дип уйлыйм кайбер кешегә ошамый потому что бөтен җирдә конкурслар ул бит инде анда гелендвагеннар ламборгинилар шундый нәрсәләр разыгрывать итә инстаграм керәсең икән бөтен сүз машинасыз разыгрывать итә миннән күчтәнәч кенә бүләк э, ул кстати бик полезный бүләк бирә алам мин э, термоноски кемнәр киеп карамагандыр, ә, кемнәр э, белмидер термоноски турында. Менә шушы Кара- Карап алса тотып. Әйе, әйдәгез. Тотып. Кара. А, шундый да? Кышкы җылы термоноскилар. Менә Ам- шуларны разыгрывать итик. А бирок хатын кызы саму женскийларда бар. Бу унисекс вариант, моның төрле-төрле размерлары бар, моның детскийларда, взрослыйларда. Һәм кеше нишәргә тиеш моны отсын өчен? Моны отсын өчен. Так, Сез э, подписан, подписан булырга тиеш инде Гафельга, соответственно, и менә шушы видеоның астында калдырырга тиешсез комментарий. Спорт белән связанный сезнең тормышыгызда нинди үзгәрешләр булды? Э, не обязательно быел, по жизни дип әйтик. И һәм самый кызыклы комментарийга э, без шушы термоноскиларны бирәчәкбез. Әйе. Все, менә кызык бит условия безне э, Гафель ТВга. Безгә дә поддержка була, безнең каналга. Сез, сез бу видеоны карарга кергәнсез икән инде. Рәхмәт, рәхмәт. Менә бик әйбәт э, носки. Дөресен әйткәндә, ха күрсәт әле әйдә. Менә безнең үзебезнең инде Тоже самое термоноскилар белән. Безнең инде гел термоноски ул бик аны тәмен бер белсәгез, инде шул носкины салмыйсыз, чөнки ул аякны тирләтми дәген, шул акта туңдырмый дәген, ул бик әйбәт нәрсә. Рәхмәт, бик кызык. Э, Кызык, әйбәт бүләк. Шуның белән безнең э, бу интервью тамам. Рәхмәт сезгә караган өчен һәм инде сиңа алда да уңышлар. Без инде тагын да очрашырга без дип көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт.